Goyo erokamano odhiambo ma kawuono ni ka Nyasaye ochako miyowa thuolo mondo wabed kamoro achiel e kanisane maler mondo wawinj wachne. Koro arwakou duto mondo walam kaachiel. Walam. Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler, teko gi nyalo gin magi, wakwayo ni ibed kodwa e kinde ma wachako lamo kendo wapuonjore wachni. Keth teko mag mudho manadi ma di- din itwa kata din pachwa kata miyo chunywa bed mokwe mar winjo wachni. Ibed kodwa kiritowa nyaka ang' watieki mondo nyingi oyud duong' E nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Lokruok weyo richo ma dwa lose kawuono odhiambo nieri. Ok en gimoro ni ng'ato ka gimoro oyudi marach tibuok kata ibedo sore iwinjo marach kuomi iwuon ni iketho ne ng'ato kata iketho gimoro aywagori noweni to chunyi to bor mano ok en repentance mano ok en lokruok ma wadwa wuoye lokruok en weyo kuma a idhiye cha isetimo itimo gimoro marach mok owinjore koro ilokori iduogo chien onego bed ni kiwuotho to kichimo nyimi tir to kuonde mantie kethruok tilokori 180 degrees iduogo chien ing'iyo toki idok kama iaye mano koro kikwano ni ilokori nikech koro iweyo gima rach mitimo chande iduogo timo gima ber ma Nyasaye dwa ni mondo itim. Kane idhi bati koro acham, koro idok koro achwich. Kane idhi koro achwich, ilokori idok koro acham. Samoro ng'ato nyalo both, to kiboth, ibiro mana winjo marach ni eh, to gini otimorena kama nang'o. Bura biro loyi, ae to ibiro yie ni iketho mana nikech ofwenyi to chunyi wuon to kolokore kendo kichopo sama chielo ibiro timo mana gino ero samoro yudo ka iboth to gimiboth neno kendo kiny timore ni mana kijno to oyudo ka chunyi pok olokore en gima itimoga pile ing'iyogo Koro mano kata inyiso ng'ato ni a mos atimoni marach iwena, ok ilokori. Koro pod en mana richo. Samoro itimo mana ma nikech wich kuot ma ng'ato oyudo, iyudo wich kuot, miyo koro iwacho awacha gi dhogi ni itimo mos mondo oweni kethoni to chunyi to bor gi mago. Koro kwang'iyo muma machon e weche mag ndalo ariyo, kitabu mar ariyo, kare abiriyo kichako e wang' kar apar gang'wen owacho kamani ni to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lama kendo dwara ka giweyo yoregi maricho eka nawinj e polo malo mi nawenigi richogi kendo nares pinygi muma ni ne otigo e ndalo machon kane nyasaye loso kod jo-israel to e seche ma wantie sani muma ni koro en marwa wechegi koro iwacho ni wan ni mondo walokre waduog ir Nyasaye to nyaka wabolre, a nyaka walam, nyaka wakwa, nyaka wamany wang'e, eka obiro winjo to obiro resowa. Koro wachni oparonwa singruok mane otimore ndalo chande. To nitie weche adek ang'wen madongo kaeri ma wasomo ma wabiro chako walosie matin e nyime kanyo. Koro ka Nyasaye nowuoyo wach mar weyo richo Mano e ka nowuoye kaka iweyo richo tilokori iduogo ibedo ng'ama ber. Owacho ni ka ng'ato owinjo marach kende kotimo richo, mano ok olokore. Nyaka timni lokre eka koro ikwano ni iweyo i- oweni richoni nikech koro timni bende olokre koro iduogo ir Nyasaye itimo timbe mabeyo. Weyo richo timore mana ka ng'ato oloko pache gi chunye kod tim. Mano e weyo richo madiera, mano e lokruok be gadiera. To ka wawacho ma, ok onyiso ni nyaka wasik wapodhi e richo to ae wakwayo weruok ni waduogo ir Nyasaye. Ooyo, mano ok timre, ok ber. Nikech Nyasaye to ong'eyo chunywa. Sama ipodho e richo mane dok ing'e ni inyalo podhe, tipo kipodho e richo, Nyasaye ong'eyo. kendo kilokri to weyoni richoni kitimo waro yiem ong'eyo chunyi ok obi timo ok obi weyoni e kamuma manyien ka wasomo fweny ariyo e wang'e matindo abich yesu oloso kodwa e mumani ni parie uru kuma iseaye kipodho lok chunyi mondo i- iti

Koro Yesu wachonwa ni mondo wapar. Par ane kumi ae kibiro podho sani. Nikech ong'eyo ni ochiegni duogo, to ka koro wasewuotho to kae wachopo kamoro to wapodho to kara chie- do- duoki ochopo. Koro wapar ahinya kama wantie gi kuma gi gima watimo. Ochako wacho ni mondo walokre, repent en kwayo ng'uono, loko paro gi weyo timo gima rach kendo duogo ir Nyasaye gi timo gima kare. Tim owacho ni kik walok pachwa, waduogi. Owacho ni kik watim gima watimono, walok pachwa mondo waduogi. Kwaloko pachwa e gima watimo marachni, ibiro wenwa. Koro pile loko paro gi tim ema biro miyo wenwa richowa. Tiende ni loko paro mabiro miyo timwa bende lokore Wabedo joma duogo kwayo ng'wono kendo timo gima Nyasaye dwaro, mamoro Nyasaye. To mondo wakwa weruok, nyaka wang'e rach mar richo. Ka ok wang'eyo gimomiyo richo rach, ok wanyal lokore kata adiera. Koro kwaseng'eyo ni richo en ang'o, eka wanyalo lokre madier. To richo En gima ketho dhano gi wadgi. Richo ketho dhano gi Nyasaye, to richo kelo tho. Kwaseng'e ni mane kaka richo timowa, to kwalokre to diero walokre gi adiera. Koro kwaweyo richo, to waduogo ir Nyasaye tiketowa kare. Lokruok mar weyo richo nyalo timre nyadiriyo. Onyalo timre kuom ng'ato mane pok oyudo Nyasaye. To kotimre kuom ng'at mane pok oyudo Yesu, mane pok oyudo Yesu, Tiende ni ng'ani pok nobedo e winjruok kod Nyasaye. Unyalo paro sigand Adam kod Hawa. It Adam e kuma waduto wa ae. To Adam gi Hawa kane oseketho, mane gitimo richo mane Nyasaye okwerogi ni kik gitim, gichamo olemo ma Nyasaye nokwerogi ni kik gicham, noriembgi kata e puodho mar Eden. To kanye mane Nya- ne ok giparo mondo gikwa Nyasaye weruok. Roho ma Nyasaye ne ok onyisogi mondo gikwa Nyasaye weruok. Dine gikwa Nyasaye weruok ndalo cha dikoro okwan joricho. To nikech ne ok gikwayo weruok, Nyasaye nobwologi to ne Nyasaye odhi oloso plan machielo manyalo resogo dhano mondo kik oketh dhano. Emomiyo nooro wuode Yesu mondo obi otho nikech richowa. To nowacho ni koro chakre kanyo richo osedonjo e piny, omiyo ng'ato ang'ata ma koth Adam en ng'ama jaricho inyuolo nyathi nyathi nigi richo already koro ka ok iyudo yesu to winjruok e kindi gi nyasaye onge koro ka in ng'ama pok oyudo warruok ti idwa ni oweni richoni to dwaro ni mondo iyud kada warruok mondo yesu kristo bed e dieri e dieri e- e- e iyi mondo ibed kindi gi nyasaye iduog ibed nyathi nyasaye mondo koro ichak wuoth manyien gi nyasaye mondo bed ka iyudo kaka ilo- ilalori gi nyasaye kiwuotho e piny ka nyaka chieng' idogi. Richo machielo nyalo timore, excuse me. Richo machielo nyalo timore kuom jal mosewar kopodho moweyo ri- o- opodho moweyo ti- kit Nyasaye mopodho richo. Tiende ni koro ok onyal lalore gi Nyasaye. Nosebedo e winjruok gi Nyasaye to nikech o- otimo richo koro richoni opoge kod nyasaye lalruok koro nyasaye kata ka loso ok owinj gima nyasaye wachoni nyasaye to siko loso kodwa sate dwonde yom to ka koro nitie blok ma richo oketo e kind dhano motimo richo gi nyasaye to koro kata dhano be ka loso gi nyasaye nyasaye ok winj nikech blok nitie koro iwacho kani to alemo ma ywaka ywaka inyalo lemo migo koko mi ywag mitiek pi wang'i duto nyasaye ok dwoki to ka in e larruok gi nyasaye to kata iwacho mana wach achiel nyasaye winjo emomiyo richo en gima rach oketho kindwa gi nyasaye to oketho kindwa gi dhano to okelo tho in the end koro channel mar communication kobedo blocked to kata igo koko nyasaye ok winji Nyasaye be kata or messages ne biro to kochopo kama onego donj godo e kuom dhano to message dok ne wacho ni ruoth iora to onge kama kalogo kawuono ayudo kolor kacha riche modino kanyo koro dwaro ni mondo walokre ka wan odonje richo adwa miyo we an example of ji ariyo mang'eyo jodongo ariyo mana ng'e maber ahinya mano podhi richo to richo gino odwa bedo machalre kendo ne giboth giduto machalre tachiel nolokore tachiel ne ok olokore koro jodongo gi ne gin gi mine gi ma gidak godo mon- ma, ma mondegi to mondegi gi nofwenyo ni ne gin gi mon moko ma gibayogo oko Koro achiel mokwongo no nikech nofweny richone ni nowinjo marach nowinjo matek mokwayo ng'uono to kata nokwayo ng'uono kamano bang' ndalo moko nochako dok timo gima notimo momiyo chiege nowuok moa gi nyithinde duto adek mano tiende ni nok okwayo ng'uono mar adiera ne en jatelo e, e, e kar tiegruok mar joma jodaktachegi to chiege ne gidak godo e institutional house to ofise kama ne entie ne en gi joma tiyo ne ofis so magi duto ne mondene koro nochopo kama dhako achiel nogolo wang' teko ochako nyisre ni chiege koro dhakoni nowinjo matek ma dhakoni noluoko boyfriend ma boyfriend obiro ma one time ka ng'ani wuok dhi tich to boyfriend odonjo e ot oduogo sa brek sa ang'wen inyise ni nitie road block onge onge kama odonje mano koro ok ode nodoko ne matek oduogo ma jaduong' wadgi kuma ne gitiye jaduong' ni odhi otemo loso gi mama ne gidagi koro ne giyie ni ka lweny to lweny nochuno gi giluongo polis ka gidhi e police station dhako nodong' kuro gi boyfriend boyfriend okete iye dhako kwe nok oduog ot ng'ani ne paro ni ber ber moduogo owe dhako kuro kochopo sa apar gariyo odhiambo nyithindo oa skul en kanyo kende gi nyithindo kaka otim onge nochune mondo odog omo chiege cha mano ogolo ng'acha modok to bang'e no nobedo ng'ama ber to for a short time kae koro chako timo gik mane otimo gieki dhako noneno ma dhako noa mano nonyiso ni nonge true repentance to ng'ama chielo to ne en ema nodhi ga ka girlfriend bende ex girlfriend ex girlfriend notedo gwengi koro ex girlfriend notedo ni ng'ama dhi ga safar to ng'ani ka nodhi safar to mm, dichuogni ema koro kawo ting' mar ode ni obiro kanyo oamne safar gariyo gokinyi koro chieng' moro ng'ani owuok ni dhi safar to ne ok odhi nikech nosenyise gima timorega ne en gima jogweng' ong'eyo koro kane oduogo ka- kane odhi to ng'ani odhi kaka dhiga pile to koromo sa ochiko gotieno to gipo ka ng'ani duong'o koro koduong'o to koyawne kochako loso ni yawna dhoot aduogo koro dhako othagore othagre to bas okone ni onge gima botimo u marach yawna yawa dhoot onge gima botimo u marach gini aseng'ega aming'a dine bed natimonu marach koro asetimo kono yawne odonjo to nyiso gimna ni ah wadhi uru to gikawo wuoth gidhi nyaka ka dhako machielo cha mane odong' de- dalane cha wuon gi wuon wuoyi gi min wuoyi oluongi gibedo bura bura nolo ng'ani noywak kabisa molokore to dhako nokwe ni we dhako nong'wono ne noko a bang' mano ne gidoko jo nyasaye giduto gilokore ma gidhi tiyo tij nyasaye nyaka kawuono en a very good counselor e diocese margi kendo chiege tiyo tich kanisa gimor kaachiel gi nyithindegi mano en lokruok madiera ma nyasaye dwaro koro kwadok e muma mar um, machon ma wasomo chande wabiro yudo ni nitie gik moko ang'wen madongo ma wawacho achiel en humility bolruok e nyim nyasaye nyasaye dwaro ni sama watimo richo kik wasik ka wan malo kucha ka waparo ni wan kare waduog piny ka mondo waywagre gi nyasaye ni waketho mondo owenwa nikech owacho ni ka wawuondre ni wan kare to adiera onge eiwa johana achiel kare achiel eh, matindo aboro wacho kamano owacho mar ariyo ni walam nodwaro ni mondo ka wawinje to wa- wa- walame wahore wabolre ae walam kwalamo mwaywak ne nyasaye ni watimo richo obiro weyonwa richowa kendo obiro ketowa kare. Mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo watim nikech en Nyasaye man gi hera mathoth. E Johana kacha kama wasomo cha ni kare chiko wacho ni ka wahulo richowa en adiera kendo makare mon- kendo mondo owenwa richowa kendo opwodhwa e tim duto mak odhi kare. Emomiyo nyaka wadog ir Nyasaye to mana ka wabolore kendo ka walamo. Mar adek wacho ni wadwar wang' Nyasaye. Dwaro wang' Nyasaye nyiso ni wadwaro teko moa kuom roho mare maler mondo omi walokre kare wabed joge. Teko mar roho maler biro miyo watimo gik madongo dongo e kit ngimawa ka wan kod roho mar Nyasaye kotelonwa kendo biro miyo ketho teko mag budho mamiyo wadonjo e richo. Jo-Galatia abich kare apar gauchiel kisomo kare apar gauchiel nyaka apar gabiriyo owacho ni mondo owacho ni um, kare apar gauchiel wacho ni to gima awachonu en ma wawuothuru kuom roho eka ok wanatim gik ma, ma, ma gik ma ngima mar dhano gombo kare apar gabiriyo to wacho kama Nikech gombo mar ngima mar dhano kedo gi dwaro mar roho, kendo dwaro mar roho kedo gi gombo mar ngima mar dhano. Gik moko ariyogi monre, omiyo ok unyal timo gik mudwaro timo. To ka roho otelonu, to ok un e bwo chik. Koro uneno, gigi ariyogi ok winjre. Roho ka nie iwa wabo timo mana gima Nyasaye dwaro, to wan wan under grace. To sama roho onge to wan wan e bwo chik, to chik en gima tek luwo. Timbe kare apar gochiko wacho ni timbe mag ngima mar dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo, lamo nyiseche manono, juok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ich lit, miero, pogruok e kanyakla, gombo, mer, dwanyruok kod gik moko machalo kamago. To asiemou kaka nasiemou chon ni joma timo gik ma kamago ok noyud gweth mar loch Nyasaye. Koro gigo ung'eyogi kendo gin kit dhano. Ochanogi maber kaka kit dhano chano. Emomiyo mogik e weche ma owacho ang'wen ka en lokruok. Walokre 180 degrees mi warang kuma wa ae. Turning. Watan from ti- timbe maricho mwadog watim timbe mabeyo. mano eka nyasaye biro winjowa kendo biro ng'wononwa wach moro nie muma mar uh, jokorintho mar ariyo kare abich wang'e matindo apar gabiriyo wacho ni behold the old is gone the new has come ka ng'ato oseba- osebedo ka ng'ato osebedo kuom kristo ochweye manyien gik moko duto machon koro osekadho kendo gik manyien osechopo mano e gima muma nowacho to ka wapenjore ni to koro kara ding'wonwa ndalo adi ma eri en question moko onego wapenjre roho ma nyasaye ema bro miyowa conviction sama itimo gimoro marach to roho ma nyasaye bro nyisi ni gini rach lokri aloka piyo piyo idog ir nyasaye to kapo idok chien ilokri mapiyo nikech kok iduogo ir nyasaye gini nyalo yudi marach kapod idangni kore ka ng'at makare nyalo podho ndalo mang'eny to pod ochako chung' achung'a kendo. To jaricho masira achiel kende otieke. Mano e gima ngeche piero ariyo gang'wen kar apar gauchiel wacho. Koro kik wapar ni mano momiyowa license mar timo richo nikech koro wanyalo go- podho to wachung' achung'a wayudo warruok. Ooyo, Nyasaye ong'eyo chunyi to ong'eyo chunya, ong'eyo kama watime gi oyiem mano ok wanyal yude wa- resruok um, katieko adwa wacho ni lokruok mar adier en mar chuny to kod paro to kod tim ka chuny adier ohero nyasaye kendo iwuotho kiluoro nyasaye kidonjo e richo ibiro lokori to ruoth nyasaye biro ng'wononi to kapo ni richo isetimo misetimo iseweyo pod iyudo kidokie dwar kaka inyalo yudo konyruok kuom ng'ama nyalo konyi kaka pasta mar kanisa or leader mar kanisa kata mine madongo mane kanisa kidwaro kony bed ng'ama ni thuolo maonge wich kuot idhi ipenji ibiro winjo ka jasigu satan to koni ni kik iwachi ni kiwacho to koro kaka jogi biro kawi marach Ooyo, mano geng'o mondo kik iyud konyruok. Yadhi ipim ni jaduong' kanisa kata mama kanisa kata ng'ama jaduong' ma- mo- mo- maber mantie kata e gweng' ming'eyo. Kisepimo ne obro wuotho kodi, obro puonji. Ah, Hai marach ni tinde jodongo go moloyo ma kanisa iyudo ka pastors go ma ng'ato kodhi ire kata moloyo joma mine man gi chandruok e utegi kodhi ir pastor oyudo ka pastor te ma koro o- o- dwa mondo koro njawo odeni mogik oyie kawo kar chuori to koro idok adaka gi tabuno to ong'e ni en ema koro okawo ting' koro miyo oyudo bedo matek omiyo ji bende koro tinde luor mondo gimiyi kata respect kata ka in gi tabu to kaka ichak wacho ni pasta tami nikech koro ikia ni pasta mane ma tinde en jadiera ji timo gik moko ma tinde richo e wang' nyasaye to magi momiyo richo medre ameda e piny ka duto koro tem mondo kik jasigu satan tami mondo kik i- fu- wach ni ng'ato wach ni mondo konyi ya e weche machalo kamaeri jakristo wawe timbe ma- madonje ma- makelonwa tem manono timbe mag richo wakwa ng'uono wane, wa, kik wane wich kuot mamiyo wabedo mabor gi nyasaye sama wabor gi nyasaye to kata somo muma ok wasom kata lemo ok walem kata bed e lalruok ok wadhiye. Nyasachwa ma e polo nigi ng'wono mogundho kendo oikore weyonwa richowa. Ma emomiyo nooronwa wuode Yesu Kristo mondo ochulnwa gowi e msalaba mondo oreswa. Yesu notimore richo mondo oketwa kare e nyim Nyasaye kod Jokorintho mokwongo kare abich eh, matindo piero ariyo gachiel wachonwa kamano. Koro aweyou gi mago, aweyou gi mago mondo Nyasaye ogwedhugo. Walam. Ruoth Nyasaye, iwenwa richowa kendo iketwa kare. Kigolo thuol, kigolo richowa mondo koro igolonwa luoro manadi ma di- wariwre godo ma dimon waneno wang'i. Iwenwa Nyasachwa e yo moro amora ma poni wasetime waseketho. Mondo kwabiro iri Nyasaye, waluwi ka wan kod luor kendo kwang'eyo ni gik ma watimo beyo kendo wanyalo puonjo nyithindwa bende oluwi kamano. Kik iwe mirimbi tiekwa Nyasaye manyalo gik moko duto. Kwamedo bolore kuomi Ruoth me polo malo Nyiswa mana herani mosiko ma nyaka chieng', herani mochwere e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen.